Zwielefte Part haut a Pokémongo, jo eng mysteriéis Entdeckung. Mir gesinn elo direkt hei, et gëtt bësse Story eng Kéier an deem heite Spillchen. Et ass Zäit fir eng wichteg Pokémon-Fuerschung ze maachen, Trainer. Jo, mir haten d'lescht Kéier schonn déi Feldfuerschung gesinn, dovunner schwätzt de Professor Willow och hei am Text. Mee haut an dësem Video Ass et eng Aart Jubiläum? Den 3 September 2017 hunn ech mat dem Spillchen ugefong, also ee Joer laang wou ech et gespillt hunn. De Video kënnt dee Moment och elo am September hoffentlech eraus. Mir elo hei gelies, et ass vill ze maachen, et ass moies hei kuerz viru 6, mir stinn natierlech scho fréi op. TL Bendeka wéi geet et? Laang net gesinn. Aus dir ass e gudden Trainer ginn, hues gudd ni Sport gemaach mäi Jong. En huet mer, e brauch meng Hëllef, hien erfuerscht Saachen, hien huet am Laf vum Joer vill geléiert awer och ganz vir kuerz eppes Merkwürdeges entdeckt. Kéint ech em vläit hëllefen? Mir wësse jo mol wéi dat ass an den Spiller esou, ech ka mol net äntweren. Jo, dat ass groussaarteg dat ech hëllefen, mir si jo ganz frëndleche Mënsch. Dat wichtegst fir d'éischt. Mir musse seng Instrumenter, seng Geräter kalibréieren an hei ass dann déi éischt Aufgab vun insgesamt 8 fir de Mute ze kréien, 5 Pokéstops, 10 Bobblemons fänken a 5 Bobblemons verschécken. Also eent vun 8, mir gesinn also am ganzen 8 Aufgabefelder vu jeeweils 3 klengen Challenges. Kleng géif ech der net am Ufank soen, am Ufank jo, mee spéiderhi gëtt et eekeleg, wäert ech elo an där hallwer Stonn hei erëm voll lallen. an eben e bëssen meng Experienz vum Ganzen erzielen. Mir gesinn eben elo emol den éischten Pokémon fir de Mew ze kréien. Dat war dann Horlio. Do gesäit een dann och wéi déi ganz Geschicht ugeet. Mir fänken ganz ganz kleng un, wéi gesot moies um 6 direkt op d'Been gaangen fir dat do unzefänken. Den Mew ass am Abrëll Released ginn, souzesoe vun Niantic. An dee Moment, ech mengen et ass Mee gewiescht, ech kucke lo eng Kéierchen, mäin Handy och elo grad hei bäi mer, ech menge schonn, mir gesi elo hei och de Mew, deen ech dann och direkt fortschécken. Verschidde Saache wäert ech och net weisen, en Beispill herno mat den Eeër, voilà, et war den 12.5. wou ech e gefongen hunn, dat heescht no 6 Wochen. Hu mer do gefaang, mee si lo hei och. Château de Berg a sou, dat gi mer och nach eroberen. Mir sinn am Juhypto gewiescht, wann den Online moies gutt funktionéiert. Sou, do mécht en dann och d'Feldfuerschung, da kënnt nach en Pokémon an dann an engems fänkt erëm säin weidert Pokémon. Do am Ufank gesitt der et wierklech lo näischt Schwéieres dobäi, 10 Pokéstops ze spinnen. 5 ze fänken, 5 ze verschécken, dat ass kannerliicht gewiescht, mengen ech. Do kënne mer jiddwereen ënnerschreiwen. Mee ech hu mer geduecht, Wann s de 6 respektiv 7 Stonne Videomaterial zesummegegaggelt hues, da kanns de och e Video maache vun enger hallwer Stonn. Dat huet erëm eng gewësse Qualitéit. Hei fir verschidde Leit op Youtube, grad an der lëtzebuergescher Zeen, ass dat erëm ze vill Aarbecht. Dofir huele se net méi vill op. A mir gesi lo hei eeben eng hallef Stënnche laang meng Experienz, mäi Fazit vun der éischter. Spezialfuerschung vum Professor Willow a Pokémongo An der Zäit wou ech hei schwätzen, wäerten déi meescht vun iech schonn den Celebi krut hunn. Deen ass den 20 August erauskomm. Ech huelen elo den 19 hei de Video op, wëllt dat huet mech motivéiert dat Ganzt hei ofzeschléissen, fir en neit Kapitel erëm opzeschloen, fir den Celebi och opzehuelen an dee kënnt dann denken ech 2019. Eng Kéier op Iech duer, mee elo fir d'éischt genéisst mer de Mew. Voilà, mir verklappen eis nach puer Pokémons, mir verschécken der nach puer, fir dat mer dat och hikrut hunn. Et ass wéi gesot net einfach dat do alles opzehuelen, ëmmer drun ze denken. Et ass mer och elo eng Kéier fir d'Spéléi net gelong, andeems ech déi 3 Eeër déi mer an der Aufgab zwee wäerte gesinn, déi sinn, gesitt Der net, well déi hat ech schonn am Ouschterpaart verschafft. Da gesi mer elo en Nut-Nut souzesoen. Dat ass dann och dat meescht dat fënneft Pokémon sinn an hu mer wierklech elo scho fënnef Minutten den éischte vun aacht Aufgabe gemaach. Gemeeschtert. Op jidder Fall meng Meenung elo zur Spezialfuerschung, wa mer elo hei an déi zweet Aufgab erageen, dass d'Befligelt d'Spill op jiddwer Fall, et ergëtt engem och d'Méiglechkeet bësse méi esou Fuerschungstrip ze maachen, wéi d'Spill och soll ausginn, dat ee soll d'Landschaft erfuerschen, dat ee soll no Pokéstops, no Pokémon sichen, dat erëm bësse vun Wait, Hype Train do erofkënnt. Mir gefällt déi ganz Saach, d'Leit feieren et och. Wat ech e bësse kritiséieren, dat d'Leit et sou schnell freaken, dat se scho bal no zwee, dräi Deeg nodeems de Mio eraus war, de Mio schonn haten. Do misst Niantic bësse méi eng Spär erabauen, andeems se bësse méi zäitopwänneg Quests bréngen. Mee bon, mir gesi lo hei, déi éischt Aufgab vun 8 ass erfëllt, gréisser Aufgab. Mir gesinn och, all Kéiers kréie mer 3 Kaddoen dofir. Et ass also wéi wa mer eenzel. Feldfuerschungen och 3 Stéck maachen, ee mol dräi a dräi mol ee, ne? Also groussaarteg, merci fir deng Aufgaben hei, déi s de mer bréngt. Mir sollten nach e bësse méi Ausschau halten. Se si ganz selten a mächteg, déi mysteriéis Pokémonen. Ob ech him elo géif hëllefen, erëm nach e bëssen mech an der Ëmgebung hei ronderëm ze kucken. An där Zäit géif hie ronderëm och wurschtelen. An hei ass dann déi nächst Aufgab, Nummer zwee, Zwee Bonbons sammelen, zéng groussaarteg Werf. an 3 Eeër ausbrüten. Mir gesi lo just hei eng Kéier ee groussaartege Worf, deen zéngt leschten, zéngten a leschten. Bonbons kréie mir herno och nach eng Kéier ze gesinn. Dat ass also e bësse repetitiv an bréngt näischt, wann ech iech 5 Kilometer hei Videomaterial weisen, respektiv zeemol 3 Kilometer, oder wann s de clever bass, dass de Pokémon hëls, wat ee Kilometer just huet, fir Bonbon ze sammelen. Ass keng gréisser Aufgab. Mir hunn déi lescht Parts oft genuch eeër gesinn. Déi vläicht oder elo eng Kéier gesinn, wann ech mäin zéngte groussaartege Würf fir d'Aufgab zwee gemeeschtert hunn. Hei war Pipifax souzesoen. Do war net vill drop anzegoen an dowéinst fir d'Videomaterial e bëssen ze cutten. An Dir gesitt och uewen eng. Meng Homies aus der Grupp sinn och erëm do. Dat do ass d'Rocket League Grupp gewiescht. Den Admin Chat mengen ech wann ech mech net méi ganz soll do ieren. Dee Moment hu mer elo hei dann och Aufgabe Nummer zwee scho séier hannert eis. Wéi gesot do ass mat Bonbons net vill opzehuelen. An dann säi Verduecht huet sech bestätegt. Mir hunn et mam Newt ze dinn. Also mir kréien, ech hunn hei gesot an der Story am zweeten, bei der zweeter Aufgab, Bessen och d'Geschicht hir Mio dat mat engem Dschungel wier we giff se just Leit weisen déi e rengt Häerz hunn also déi net ronderëm just hannert Leit schwätzen dat schéngt jo dann hei och gutt um Youtube Channel vun Team Lëtzebuerg de Fall ze sinn an erkläert een eis elo nach dat et ebe viru geet mat Aufgab Nummer 3 dat waren ebe folgend mir hunn Level 15 ze erreeche gehat dee Moment. Hate mer jo schonn, elo lafen 29 hei ugefangen mam Videomaterial. Mëttlerweil si mer leider 35. Hei gesi mer da elo nach déi zweet Aufgab, mir sollen zeemol an enger Arena kämpfen. Do gesi der da wann ech eng Kéier ee Pokémon fäerdeg maachen, also och keng schwéier Aufgab géif ech emol behaapten. An zu gudder Lescht muss mer nach an zwee Raids kämpfen, ech mengen do gesi mer och elo nach de Latios respektiv Latias Raid, dee Moment. Gesi mer dat elo? Voilà, do hat mer nach eng aner kleng Feldfësch vun niewebäi. Do ass dat erëm doppelt gemoppelt ginn. Voilà, Latias bei der gëlle Fraet an der Stad hu mer dat da gemaach. An dee Moment hu mer dann och Aufgabe Nummer 3 schonn quasi gepackt. Dir mierkt also am Ufank, et ass net sou schwiereg, do ganz eran ze, dat Ganzt ze meeschteren. Et brauch een net sou laang. An awer sinn ech een, dee sech Zäit geholl huet. Dir gesitt natierlech elo e klenge Cut eng Kéier, wann ee lat, ja, Sail lo, dir, et kuckt mol elo eis net déi 300 Sekonnen doduerch, fir e bësse Videomaterial ze ze spueren. A wéi gesot, Challenges, déi jiddweree kéint packen, mä och Challenges, déi dech wäerten zum Fluche bréngen, wat mer bäi spéidere Saache wäerte gesinn. Also hei dann och de Latias weisen iech och net. Ech hunn en deemoos an deem do Weight net gefaangen, mee spéider ierkkrut ech en awer. Mir feelt just nach de Latios mëttlerweil. Do mierkt der och zu där Zäit, wéini déi Videoopnamen do gemaach gi sinn. An wann een ebe schafft, dauere verschidde Projete méi laang. Verschidde Leit akzeptéieren dat jo net a disliken ëmmer hei d'Projeten. Mä bon, da musse se et besser maachen an da kënnt erëm näischt hei am Land. Gutt, dat Thema haten mer och dann eng Kéier duerch. Mir hunn also och hei 3 vun 8 gepackt. Mir kréien also erëm 3 Kaddoen. Mir gesinn och direkt Kanto, Silbermedaile hu mer och schonn. Ech erklären de Leit eng Kéier, wat dat ass. Du muss e Minimum, ech mengen et ass emol, waren et 70 oder 80 Pokémon vun der Kanton-Regioun gefaangen hunn. An dann 5 Bonbons duerch däi Buddy erëm kréien. Hei gesi mer dann eng Kéier, wéi et mer gelong ass, De richten Timing ze kréien do ee Bonbon nach ze weisen wéi dat dann ausgesäit wanns de genau op de Punkt geschafft hues. An dann nach zu gudder Lescht 20 Pokémon ze entwéckelen, dat gesi mer och elo gläich hei wann ech elo mol nach déi 5 Bonbons mer d'Belounung mengen ech siche ginn oder just kontrolléieren wat hunn ech voilà ech maan elo direkt d'Entwécklung esouguer nach en plus an 20 Entwécklungen an Pokémongo. sinn net schwiereg, da gesi mer schonn, ech si scho bäi 13, ech weisen sech och net, 13 Stéck. Et huet net aneschters ausgesi virdru, mir benotz, mir mëssbrauche quasi hei Taubsien, fir déi 20 Entwécklungen do ze maachen. Ech weisen iech elo bal bis op 20. Heiansdo ass och een Taubsi dobäi, deen net en Taubsi ass. Mee jo, ech mengen, jiddwereen, dee vun eis spillt, deen huet dat och esou gemaach. Et geet een net elo 100 Candys, respektiv 50 Candys déi ganz Zäit do verschwende fir méi seele Pokémon. An dee Moment war och d'Aufgab Nummer 4 net schwiereg, a mir ginn da schonn no 10 Minutten, hunn ech dat resuméiert, dann ass d'Hallschent schonn duerch. Wat een muss soen, fir d'Mew-Rate, also fir de Mew ze kréien, déi ganz Feldfuerschunge, Ech mengen, do hu se wierklech sech net getraut, Niantic puer méi schwéier Aufgaben ze maachen, well se da erëm wëssen, datt da méi Widderstand an der Community kënnt. Mee awer muss ech zouginn, e gelongene Start fir eng nei Aart Story schonn an dat Spill anzebauen, an dat och op enger Handy-App. Natierlech fir vill Leit enttäuschend, wa se scho mam Jus fäerdeg sinn. Zitat, Vu puer Leit, mat deenen ech mech ëmmer ofginn a mat deenen ech och raide ginn a sou, dann hu se näischt méi ze dinn erëm am Spill, sou aler eemol de Mount en neit Pokémon, lese dech. Voilà, mir gesinn och Aufgab 4, elo gëtt hei alles gesammelt. An da komme mer zur Aufgab Nummer 5, an déi hat et a sech. Dat wäert ech iech lo eben erklären, wat hien hei erëm eis erzielt. Déi hat et a sech, well dat war, mengen ech, fir déi meescht Leit Trollquest Nummer eent. Fantastesch, einfach fantastesch. Ass eng Entwécklung net wonnerbar? Jo, wann s de x-mol den Taubsi nokucks, ass et wonnerschéin. A lo kann een dann no den Taubsi nach emol kucken. Den New Mew war erëm hei an der Géigend, also Dir wäert herno och gesinn, wou ech herno hänken, wou ech dee gesinn hu bei mir. An hei hu mer elo, voilà, déi éischt Quest, Fang en Ditto, 20 groussaarteg Wierf. Dat heescht, mir schaffen eis elo vun 10 op 20 erop. An och wat méi trolleg ass, zemools zu där Zäit, wa Special Events waren, 10 Geescht-Pokémon ze fänken, do waren och Events, do krus de mol keen ee Geescht-Pokémon. Mee bon, mir hunn et hikrut, soss hätt mer dee Video hei net gemaach. Mir gesinn also och hei elo eng Wombo-Kombo, andeems mer ee Geescht an ee Groussaarteg werfen. Dat ass mer och eng Kéier gelong. Kéint een also soen, wann een 10 Geeschter mat groussaartege Wierf mécht, da misst een dat och séier duerch hunn. Mee gleeft mer, d'Geeschter spawnen net ëmmer esou wéi een et gär hätt, an ech hunn och e bësse mech do schwéier gedo. Mee net nëmme domadder. Ech erwänen nach eng Kéier erëm de Colmer Park, zu där Zäit en eng ideal Plaz am Abrëll an am Mee, wëll mer haten eng Kéier Schluppuk, Nascht, am Parkchen do ënnen a mer haten och eng Kéier Nebulak, Nascht. Dat heescht, fir en Ditto ze fänken, dee Moment am Fong eng Goldgrube. Mee et ginn awer esou Leit, déi hei ronderëm lallen, déi hate souguer eng Woch Congé, déi sinn all Dag zwou Stonne erof wandere gaangen, souzesoen. Déi hu keen Kot gehat an déi hu sech misse bis de Community Day Enn Abrëll gedëllegen, fir dann den Ditto ze kréien.

An et wäert och spéiderhin iech eben weisen dat et net sou schwiereg ass. Sou, Aufgab Nummer 5 och do sou lues erleedegt. Also dir mierkt, elo kënnt awer wierklech geschwënn de gréissten Schwieregkeet, nämlech deen Ditto. Ech hu geflucht a geflucht an ech hunn de Schäiss net fonnt. Op dëser Plaz ass et gutt dat een eng Whatsapp Grëppchen huet oder och den Discord huet vu Robbie Go Community, also d'Pokémon Go Community aus der Stad. An och vu Facebook, Pokémon Go Luxembourg oder wéi se och ëmmer heeschen, déi hu sech och do fusionéiert, du weess ni wien wéini herno heescht. Wann een en Ditto gesäit, ass dat automatesch och fir déi aner Spiller de Fall, dat et en Ditto ass. Eng ganz gutt Saach, well soss sicht et a sicht ee sech. Mee ech weess och vun anere Leit, déi hunn wierklech do gekeimt fir deen Ditto ze kréien. An et war wierklech um Community Day vum Voltilam, ech baue lo geschwë mengen ech och nach de Shiny an vun deem Datum, voilà nach puer Nebulacken, also mir si mat 10 Geescht Pokémon nach am gaang, 20 groussaarteg Wirf hu mer da lo gesinn an dee Moment, gedëllegt iech nach bësse mee geschwë kënnt en. Et war wierklech d'Aufgab 5, do hunn ech bësse méi laang dru gedoktert, hei war och. 6 Stonne Lokmoduler, soss hätt ech déi do mol net ugemaach. Dat war och esou e Special Event. Ganz gutt dat Special Event, well dat huet sech wierklech op Generatioun Eent och nach fokusséiert. Dat heescht, d'Spill huet et och nach engem nach méi einfach gemaach, fir un d'Generatioun Eent ze kommen, fir déi Kanto an déi Gold, also Sëlwer a Goldmedailen do och ze kréien am Endeffekt. Well vill Leit hunn awer do geflucht. Ech ginn e Beispill, ee Sandaan. Hun ech an der Zäit virdrun net oft genuch gefong. E Relaxo fënks och net oft. Dratini souwisou wanns de Community Day net matgemaach hues och scho ganz eekleg an hei en Nebulak am Sënn vun e rosat Schof wat mer dernonner gefong hun. Dat bauen ech och an dëse Video an well ech och deen nämschten Daag eben den Ditto gefongen, also dat do hätt och kënnen Ditto sinn. Dat wär et na gewiescht. Du giss eng Community e Shiny fänken an dann ass et herno en Ditto. Sinn mol gespaant wéini se, ob se dat iwwerhaapt trappen oder ob déi Pokémon einfach exclu sinn vun der Community Day Lëscht. wou jo och ëmmer vill spekuléiert gëtt, mir maachen nach e Selfie hei mam rosaene Schof, jiddweree wëll e rosaat Schof, et geet et zou, ech hunn och elo engt, ech mengen ech hat der souguer zwee deen Dag gefaang, a lo, grousse Moment, do ass dat Rëndvéi geschwënn, dat mer laang gesicht hunn, den Houerenditter a Form vun engem Nebulak. An ech sinn och sou Troll, ech weisen iech elo den zwa den zéngt Geescht-Pokémon, well ech der Meenung sinn, datt do misst och als Geescht-Pokémon zielen. Do gesitt der et. Ech krut duerch de WhatsApp-Grupp ebe geschriwwen, hei do ass en, well der do Plaz. A voilà, mir probéieren dat elo. An der denkt, ech sinn ee vu ganz, ganz wéinege Youtuber, och international, deen iech dat presentéiert, dee fir de Mew, fir d'Mewquest den Ditto opgeholl huet, well et si vill Leit, deenen ass et gelongen och en Ditto ze kréien. Lo gesitt der dann och fir vill Leit déi d'Spill net hunn, wéi dat ausgesäit wanns de en Dito kriss, wierklech trollméisseg. Do hu mer et, mir hunn en Dito gefang an domadder d'Aufgab Nummer 5 erleedegt. Dat ech lo och wäert direkt elo weisen. Voilà. Also wierklech gesot, déi ganz Dito-Geschicht, grousse Merci un déi WhatsApp-Gruppen, déi dat och geschriwwen hunn dee Moment. Ech hunn probéiert och selwer een ze kréien, et ass mer ni gelong een ze kréien, grad mat engem Schluppeklscht an engem Neblerklscht, mee do ass et jo dann awer um Community Day selwer gelong. Aufgabe Nummer 6, wat war dat? Maja, mir halen et ganz kleng a riicht, Laf 25 hu mer och schonn hikrut, da bësse méi schwiereg vläit, Kämpf an 10 Weights an och erëm esou en heikelt, heikelt Thema. E Carpador ze entwéckelen. Heikel am Sënn vun du brauchs vill vill Candys, d'Insider wësse Bescheed. Hei dann opu Waits, eng kleng Auswahl, eng kleng Selektioun hei beim National Solidarity Monument. Dir mierkt also och an der Stad an der Mëtteg Stonn war ech bëssen dohein zum Tour fir déi 10 Waits ze maachen. Ech muss awer och soen, ech hunn déi 10 Waits net an engem Dag gemaach, dat huet sech och iwwer eng, zwou Woche bësse gemittlech gezunn. Ech schneiden iech eeblo e bëssen erëm zesummen dee Moment, dat der net zevill gesitt. Mee och Inter an zwee Awakens sinn do och gutt. Da mierken ech emol nach, dat ech aner Pokémon hat zu där Zäit, déi a mäin Top Team komm sinn. Dat huet sech och mëttlerweil alles geännert. An esou ass dat. E klenge Wabluréit muss jo och eng Kéier sinn hei um Youtube Channel.

Events wou se dann am Shiny waren. Ech hunn ëmmer just meng Shinies einfach sou krut bis elo. Oder och duerch d'Eeër hat ech jo eng Kéier d'Fifion krut. Mee jo, ech weisen iech elo hei awer eng Kéier esou wéi een Wablu fänkt, ganz ganz professionell. Ech schéisse emol fir d'éischt do laanscht. Do mierkt der also, et muss een och net alles drop hunn. Da mécht een eng Kopfnuss mat deem Ball an da misst en awer elo geschwënn dra sinn, well da geet geschwë virun hei mam Video. 10 Wains, ech weisen se och iech och net all, keng Panik, mee dir mierkt awer och bëssen, menger Meenung no ass déi ganz Spezialfuerschungsprojekt-Idee ze vill erëm erausgeschmass ginn, ze séier, well ech hunn hei och d'Blat viru mer leie mat der Oplëschtung, wa mer an Aufgab Nummer 3 an zwee Waits ze kämpfen hunn, an Aufgab Nummer 6 an 10 Waits, oder och einfach am Aufgab 2 zwee Bonbons mam Bali ze maachen haten. respektiv 5 an Aufgab Nummer 4, mierkt een alt, dat d'Fuerschungen eréischt zu der Release-Zäit do erauskomm waren, am Abrëll 2018, dat nach net vill Ofwiesslung do ass an d'Leit den 20 August also en Celebi erauskomm. Ech weess elo an dësem Moment net wellech hei wat do erauskomm ass, wëll ech dat do den 19 August eréischt opgeholl hunn, mee ech hoffe mer, dat do méi Ofwiesslung ass an deenen 8 mol 3 Aufgaben, well repetitiv war et, mee bon, et muss een iergendwéi emmer eng Kéier ufänken. Dowéinst verschidde Saachen hunn ech iergendwéi net gewësst, wéi mat engem Buddy do am Endeffekt 7 Bonbons ze maachen, dat ass keng Hexerei, du muss just eng Kéier erausbeweegen. 10 Grades muenn ech zouginn ass vläit och fir Leit déi elo an der Pampa erëm wunnen e bësse méi eekleg wa se mol guer keng Arena hunn oder och just nëmmen eng Arena an hirem Duerf hunn an dann och nach ëmmer de Pech hunn wann 5 Away do giffe spawnen a se mol net déi Truppe fir mateneen dee ze maachen da misst ee wierklech ëmmer hoffen op eent an zwee Away erop ze kommen an dat dat kann aarscheg wierklech ginn. Dann ass eng Ditto eng Ditto Challenge och méi schwiereg an et sinn och wierklech Leit Déi sinn erëm am Gaang mat deem ganze Projet. Et ass och Niantic mécht engem do de Faveur a setzt keng Deadline fir déi ganz Mew Aufgab. Fannen ech gutt. Natierlech fannen ech net sou gutt wann et wierklech Leit do sinn déi Éiweg bei engem Dito verzweifelen, déi éiweg no Carpadors sichen, well et ginn och warscheinlech Biomer bei verschidde Leit, wou de Carpador elo net sou heefeg ass. Ech hunn zum Beispill hei zu Colmer d'Chance, dat de Park, dat do och Waasser, e Floss dat duerch schwëmmt, dat hat de Moment ass also kee Problem. Och wéi Weil maachen a sou Saachen, dës si gutt ofgehäert fir déi nächst Challenges. Menger Meenung no wäert och do eppes kommen. Ech hunn alles schéi gebunkert. Hei gesi mer och nach e méi spezielle Wait, e Kickley-Wait zu där Zäit. Dat war dann och mäin zéngte Debate an hat mer d'Aufgab Nummer 6 och geléist. Voilà, och hei e klenge Cut, also Dir mierkt, ech maachen och ganz e Pause fir d'Stëmm e bësse rëm erhuelen ze loossen, well eng hallef Stonn ronderëm lannen ass awer e bëssen too much an ech mengen och fir Är Ouere vläicht e bëssen ze vill, wëll ech huelen awer u fir den hei Part, kucken e puer Leit dat sech un. Et ass vill Aarbecht gewiescht, mee déi Aarbecht mécht ee gären an et huet een och fir sech perséinlech e Flashback vum ganze Mew-Projet, gesäit ee selwer wat een do gezafft huet a vläit deen een oder aner kuckt sech déi Saach do un. Och elo hei e Kikli, ech hunn och e bëssen nogekratt, dee war och net sou einfach ze fänken, do war och sou eng, gesi mol och méi spéit, a eeben eng. Kampf-Pokémon Eventzäit, och do schwéier erëm Geeschter ze fänken, fir Leit déi do eréischt ugefangen hunn, deelweis net einfach. Sou, elo kënnt nach e klengen Highlight, ech mengen ech hat iech dat guer net erzielt, well et ni dozou komm ass an engem Video. Deen heite Penner huet e Shiny Carpador krut, an dat duerch eng kleng Feldfuerschung. wou een huet misse 5 Pokémon oder sou verschécken enges Daags mengen ech war et, an jo mir gesinn mir hunn awer 400 Candys och gesammelt dee Moment an aus engem gëlldege Fëschi gëtt dann en roude Garados, grad och fir d'Generatioun 1 fannen ech ass dat och vläit net schlecht elo hei dee Moment eng Kéier anzebauen, well de roude Garados ass menger Meenung no och deen eenzege Shiny, deen eenzege berechten Shiny och vun der Story hier wann een

dann dees da schwéier fir och déi Quest mam Karpatz ze packen. Ganz schéin, Prototop funktionéiert, mä Air Modus, Kamera, elo fäerten ech hei schonn, dat wär déi éischt Kéier dann dee Moment wou ech da giff domadder schaffen an engem Video hei, da gesitt der dat och eng Kéier wou ech do suz an ech soll mir elo weisen dat ech e gudden Trainer sinn, dat ech gudden E-Sport maachen an hei ass dann d'Aufgab Nummer 7.

Mee hei ass et mer och gelong mat engem Makuhita. Ech weess mol net op dat sou einfach ass am Fong mat engem Makuhita, mee et ass mer och bei der Opnahm erëm gelong. Ech sinn dee Moment zefridden a lo dann dee Moment nach puer Bären. Net nëmmen e puer, ech hunn iech elo eng kleng Auswahl do, 50 Bäre kann ech iech och net all weisen. Maache mer nach eng Kéier Makuhita dee Moment hei. Éier meng Stëmm sech hei komplett verabschiedet, also ech mute mech heiansdo wann ech erëm muss houschten, et mer dat net wonneren, mee mir kréien dat elo nach déi lescht 9 Minutten ahi giff ech soen. Dir mierkt also do, mir si mol nach net an der Halschent, et gëtt elo e puer. Trollpokémons gewiss, do mierke mer mol, halt stopp, mir musse mol nach eng Bär erëm drop schmäissen. Gëschter hat 50 Bäre lass, mee och déi mëttlerweil duerch d'Cadeaunie verschéckt als Freund-Optioun. Dat ass och alles geschenkt op dëser Plaz. Wann nach een net Kolleeg mat mer soll sinn, et sinn der mëttlerweil iwwer 100, net nëmmen duerch Yout net nëmmen duerch Youtube, keng Panik, sou hyped ass dat ganz dee ganze Projet hei awer net, wäert scho e puer Leit hei vum Stull gefall, erëm hätt dee souvill Views, oh mäi Gott, ne. Mee wann der mech nach net sollt hunn, an dir kuckt dach wierklech hei déi Videoen, da schreift mer eng PM oder schreift mer hei an d'Kommentarer, an da ginn ech iech de Code och do eng Kéier duerch. Well ech hunn dat ganzt Thema net ugeschwat, mee dat kënnt och an engem anere Part eng Kéier. Hei geet et elo wierklech just ëm de Mew an eben och ëm d'Jubiläum, dat mer elo schonn ee Joer laang dat Spill spillen, a zur Belounung eben och dann dat Nummer 151 Pokémon iech hei um Channel presentéieren. Hei gesi mer dann den Endivi op dëser Plaz dann och Enn September do de Community Day ze erwänen. Fir mech bësse méi ongënschteg erëm, dat wäert net 3 Stonne laang Fake si fir mech. Dat ass éischter dann erëm eng Stënnchen an bieden, dat mer dat Fake kréien am Shiny. Natierlech häss de rem 3 mol gern am Shiny, mee ech muss einfach hoffen dat deen Dag reent, dat Planze Pokémon méi oft spawnen an dann kéint dat vläit laafen. Den Ament gesitt der hei, also mat 50 Candys, dass och lo net vill Spannung do dobäi if. Ech fänken e Pokémon, ech muss fir d'éischt en dee Ament een eng Beere sichen mol an dann réischt schéissen. Sou an Jail-ech hätten se vläit bëssen och d'Reiefolg vun der ganzer Aufgabengeschicht misse vläit sech iwwerleeën. Menger Meenung no wär zum Beispill besser gewiescht du häss den Ditto Carpenter an 10 Grades an déi siwent Aufgab knuppt amplaz dann d'Bäere schonn an d'Aufgab Nummer 7. Mee bon, Niantic huet eppes do probéiert. Ech mengen, déi meescht sinn zefridden. Ech war och zefridden. Et war just eng Reiefolg, déi ee vläit e bëssen hätt kënnen iwwerleeën. Mee ech mengen, si hunn d'Jury krut fir Kanto Sëlwer a Goldmedail. D'Differenz ze halen, dat ee fir d'éischt eng Sëlwermedail muss hunn an dann eng Gold oder och mat Level 15 fir d'éischt hunn an dann 20 an dann 25, Ech denken, dat si keng schwéier Quests. Allerdéngs mam Celebi sinn ech emol gespaant, ob se do net eppes abauen, aus där Nummer muss nach e Level 4 Jersey, well da gëtt et e bëssen eekleg, dann schweesse vill Leit, och hei am Land. Voilà, mir si mol eréischt bei 39, mir gesinn och hei nach Schmerbe. Also ech hätt iech kënnen och, dat war och d'Event vun de Kampf-Pokémon, iech och 100 Makuita kënne weisen, well déi waren am Park do och en masse. Mee ech hu mer e bëssen och hei Ofwiesslung ausgeduecht, dat heescht, do gesin emmer dat nämmlecht, dat en e Ball schéisst an eng fir d'éischt emol eng Bäre da schéisst, ne. Och hei erëm e Kampfpackon, wéi gesot, där gouf net vill, déi hunn ech och do ze fréchst gefang, mä och hei kee Shiny am Fong, elo hunn ech schonn déi Qual der Wahl, elo hu ech scho bal keng Candys méi fir déi do ze kréien, gell. Ganzen Vorrat hei opgeschafft, sou ass dat hei an muss awer wierklech zouginn, Déi ganz Aufgaben hei, mir hu elo 8 Aufgabefelder, jeeweils 3, also um Schluss ginn der Tâche just eng, och bësse kéint soen, wär do net vläicht méi dra gewiescht. Mir sinn elo hei mëttlerweil bei 48 ukomm, gëtt also souguer spannend. Do gesi mer geschwë dat wéi dat ausgesäit. Ech mengen, dat do war och moies en plus an der Stad, wou ech dann dee Moment och op de Bus gewaart hunn oder ech sinn ze Fouss op en opgetrëppelt, mengen ech éischter, esou war et. Hunn halt do nach e puer Pokémon gefong. An trollegerweis ass mer dann dat lescht awer net fir d'Nues komm bäi der Dot Opnahm. Voilà, 49, dat heescht mir hunn d'Geschir gepackt. Dat do ass wierklech och eng Dir fir Iech ass et vläit och langweileg ze kucken, mee Dir musst Iech och d'Fro stellen, fir déi doten alles zesummen ze schneiden. Dat war och net grad einfach. Wéi gesot, 6 bis 7 Videostonne Material zesummegeschneiden an eng hallef Stonn Denken ech ass keng schlecht Leeschtung, a wanns de och nach wees dat den Heini mam Movie Maker ronderem schafft, sinn et vill Leit déi sech déi Méi hautzedags nemme maachen an dann och nach op Lëtzbuerg ronderem lallen. Ech denken méi wéi genuch an fir iech maachen ech et dann och fir de Jubiläum sou ze soen, dat ech ee Joer dat Spill spillen, da kanns du nach eng Kéier dohinner setzen. Mir maachen also d'Aufgab 7 vun 8 fäerdeg a lo kënnt gläich de grousse Moment, mir gesinn also, mir si zum. Bal zum Schluss vum Video komm mir et also scho gepackt, dir gesitt de Mew, mir kréien elo d'Belounungen hei, mir gesinn also 20 Hyperbäll, rëm Sternenstaub ze Frex an elo kënnt et da gläich, mengen misst elo direkt sinn, voilà, dir gesitt dann hei wou ech mir eng schéi Plaz erausgesicht hunn, wou déi ass verroden ech net, dat muss der selwer erausfannen, mierkt der direkt dir hutt laang gesinn, mee mäin AR Modus op der um Handy ass net staark genuch. Wat fir mech just lo hei wäert fangbar sinn, an da gesitt der och e bësse méi speziell, well sou oft huet dat do och net gesinn, dat et esou e Mew ka fänken. Natierlech e bësse schued, ech hätt iech och elo nach méi, ech hat scho e bësse Bildmaterial geplangt, mee ech hunn och getest a wierklech gemierkt, dat do gëtt näischt. Mee da gesitt der och emol eng Kéier déi do Formatioun vun engem Mew op engem Handy, wou den AR-Modus Et geet dass en Android, ech wees net op dat dorunner läit, ech mengen zwar eischter net, den Handy ass staark genuch fir Pokémon Go, mee fir d'AR Modussen dann awer net, woubäi der jo awer eng Kamera gesitt hutt, mee jo. Kleng Parenthese hei, de Mew, du muss en 3 mol treffen an dann hues de en, an de gëtt och ënnen illimitéiert Pokébäll. Mol gespannt wéi se beim Zilwee maachen an och wat een nach muss soen, de Mew kann ee just eng Kéier am Spill kréien an du kanns en net verschécken a wat nach méi wichteg ass, du kanns en net tauschen. Domadder hu mer hei d'Nummer 151 fir den eenjärege Jubiläum vun Pokémon Go gekrut. Et ass een 78 prozentegen, dat hätt kënne méi schlëmm sinn. Hätt och kënne besser sinn, mee ech sinn zefridden domadder, wann ech weess, ech hu 6 Woche laang mer do déi Méi gemaach fir dat Véi ze fänken an ech hu mer wéivill Weekender nieft der Aarbecht mech heihinner gesat fir iech dat Videomaterial ze mechai. Mir hunn de Mee ugefaang, fantastesch, et ass wierklech schéin, der Reeknis An elo verstees de wisou heen sou gär Pokémon erfuerscht. Jo, ech hunn et komplett verstanen, well während der ganzer Aufgaben Challenge hunn ech mech och richteg amuséiert. Niantic huet eppes Guddes do agebaut. Seng Assistenten hunn nach méi am am Gepäck a mir gesinn dat elo och hei. Mir ginn eis nach eng Kéier Beloununge sichen. Dat nächst ass dann den Celebi, deen ass jo elo schonn am gaangen zënter dem 20 August. Déi meescht vun iech wäerten en schon erëm hunn. Boah, wann ech dat hei elo soen, da wäert herno sou eng Question, däers de ee Mount laang musst Cadeaue verschécken oder sou. Mee wär net schlëmm, ech giff souguer begréissen, dat d'Leit net direkt erëm alles hätten. Zu gudder Lescht lawen ech dem Jun a bëss fir iech op. Op dëser Plaz soen ech iech erëm en décke Merci fir och déi hallef Stonn mer hei nozelauschteren. An och d'Disliken net vergiessen, ne? Verschidde Leit wësse jo wéi et geet. Dir gesinn also, méi Feldfuerschungen, méi Spezialfuerschungen sinn ënnerwee. Ech wäert eben elo och soen, dat Pokémon éischter all zwee Méint eng Kéier kënnt, Pokémon Go. An Celebi wäert och kommen. Gëtt erëm eng méi laang Aufgab, awer och éischt nächst Joer. Wéi gesot, elo fir den Hierscht hunn ech de Mewtwo um Programm gehat. Et komme vläit nach eng Kéier Raids eraus, wou ech bësse schnëssen, also Background, an e bëssen iwwer al Events schwätzen. Oder et weess een ni, wat Niantic kritt. Op jiddwer Fall, dir gesinn hei e Mew, herno dee mer nach oplevelen. Schreift mer an är Ko är Mews, wéi gesinn déi aus, wat soen d'Prozenter, besser, méi schlecht, wou hänkt, hänkt der souguer nach bei engem Mew, bei enger Challenge? Schreift mer an d'Kommentarer, ech soen iech wierklech en décke Merci erëm fir d'Nokucken an den nächste Part léisst net laang op sech waarden, de Mew hei mécht dat och net. Gëtt soss näischt weiders hei ze soen. Also do ass eben elo de Schluss, wou ech dat einfach iech weisen, dat dat direkt gemaach gëtt. Dann déi 20 Candys geschenkt kritt. An dee Moment hu mat gläich gepackt. Also gesitt, mir si scho bei 7 Candys ukomm, mee awer mir hu scho vill eis do eropgelevelt.